Lenchim khua hi Saitual District a awm niin Saitual atanga chhim lam kilometre sawm panga hla a awm a ni a. Mizoram khawpui ber Aizawl atanga khawchhak lam kilometre sawmriat pasarih a hla a awm a ni bawk a ni. Lenchim khawmhing phutsan hi sawi dan hrang hrang a awm a, chung zinga pakhat chu tun hmain helai hmunah hian lenchim hnam te lo awm tawhin, An lal pawh lenchima a ni a, anni ho hnam hming chawi hian lenchim tih a lo ni ta a ni. Lenchim khua chiang taka thuttu kan hriat theih hmasa ber chu Lalphunga nupui Pawibawia nu Lalthangthluaii Pipui niin Ruallung atang kum Sangkhat Zariat sawmkua panga atanga Sangkhat Zakua inkara tuna lenchim khua atanga khawthlang lam hret Meter za vela hla tuna Uaime Park atana an hman

Pipui thlan bulah hian Pipui phun chawng an tih pawh tun thleng hian a la ding reng a. He phun chawng hi Pipui thih kuma amah hriat rengna atana an phun niin an sawi bawk a. He phun chawng hi kum za chuang laia upa a ni tawh tihna a nih chu. Tuna kan awmna lai hmun hi Lenchim lal lungdawh thlang chiah Pipui thlan hmun a ni a. Khi mi kan sak khi. hla lo tek hi Lemchem lal lung dawh kha a ni a, chuan hei hi Pipui thlan hmun nia an sawi a ni a, a hmun hma erawh enkawl leh humhalh that a ni lo a, a hnim ve deuh a. Tichuanin Pipui thlan hi, Pipui hi Pi Lalthangthuai a ni a, Thawngliana pi a ni a, Lalphunga nupui a ni. Chuan a thlan hi, a thlan hmun hi a lian ve reng reng a, Tehkualin feet sawmnga pathum leh inches kua, a dung feet sawmpathum, a vang feet sawmpali a lian a ni a. Chuan Pipuii thlan hmun sir chiah hian hei hi phun chawng kung a ni a, Pipuii thih hianin he phun chawng hi phun a ni a. Tichuanin he phun chawng hi tunah hian kum za lai chu a ni ve tawh tihna a ni. Pipuii thlan erawh humhalhna a awm lem lo a, humhalhna tha hi siam theih ni se chuan duhthusam a ni a. Khutlang mipui te pawn hma lak theih ni se tha hlein a rinawm a, tin, hetiang lama thuneitu Aden culture lampang te pawn humhalhna tha te neih thei se.

Ram inchuh avangin lam tual chuan hnuaiah an kai phei leh a, heta tang hian lenchim ram tho khawthlir an zuan leh a, khawthlir atang hian lam tual chuan chungah insawn lehin heta tang hian lungdaiah an kai leh a, kum sangkhat zakua sawmnga pakhatah tuna lenchim khawthut hmunah hian an insawn thla leh ta a ni. Lenchim lal chhawng liana hi kum sangkhat zariat sawmriat parukah a piang a, kum sawmhnih mi a niin lal nihna a chilh tan a, kum sawmhnih pasarih chhunga khua leh tuite tan lal nih tling takin ro a rel a, kum sawmli pasarih mi a niin kum sangkhat zakua sawmthum pathumah a dam chhung hmunte chu a lo hmang liam ve ta a ni. Chhawng liana thih hnu chuan a fapa Pa Sena'n lal nihna chu ro chunin a pa ai a awh a, a ni hi Lenchim lal hnuhnung ber niin lal bana nih khan Manipur lamah a pem chho ta a ni. Chhawng lehna la lai hian khawvel a ui fing ber an ti. A hming Bacha chu Pu Suakhnuna leh Pu Saia te Aizawl kal in thak thing Bazar ah cheng khat leh duli in an lei a. A lo lei kan deuh hnu chuan Arseh te a lo ching chho ta a, Aa, heti chuan a tha dawn lo e, tiin Lalchhawng liana kutah an dah ta a ni. A lo puitlin hnu chuan ram vachal tak niin sa hi a vaiin zanga sawmnga panga lai mai a seh a, chung zingah chuan sazuk zali panga leh sadang za sawmnga te an ni. Lamtuala an awm lai hian bacha chu kum sangkhat zakua sawmhnih pasarihah a thi a, lamtualah hian phum a ni a, tuna lenchim khualua ngheh a nih hnuah, Bacha lung leh ruh ro awm ang angte chu la chhuakin Lenchim khuaah hian phun that leh a ni ta a, a ruh ro erawh branch Yma ten vawng thain tun thleng hian hmuh theihin a la awm reng a ni. Lenchim khua atanga tlak lam Meter za vela hlaah hian Lenchim lal lung dawh awmin lung dawh len lam hi tehkualin feet sawmriat leh paruk, a dung feet sawmhnih pasarih, a vang fit sawm paruk laia lian a ni a, lungdaw kiang maiah hian King George pangana kum sawm nghahna lungphun pawh hmuh theih in a la ding reng a ni. Tunah hian Lenchim lal lungdawa kan awm a, hetah hianin lungphun sang deuh deuh mai pathum a awm a, heng hi Thawnglia-na lungphun te, Nava, Lal Sai lo tih te, chuan Sai Thangpui tih te a nia, hei Lalnu thlahna nia chuan,

Fa sawmhnih a nei. Chuan hei hi a thih ni a nih hmel a, ni sawm pakhat thla sarih, Sangkhat zakua sawmthum leh pathum a thi a. Chuan Thawnglia-na lung hi a sang khawp mai a hei, Pian Ban pawh hian a hriat a. A dung, a san lampang hi a dung fit sarih leh inchi kua a nia, a vang fit hnih leh inchi khat, a chhah lam inches ruk a ni a. Chuanin hetah hianin. Lalnu Lianhnawr, Saithangpui Lalnu kum sawmsarih leh pathum te hi thih ni nge ni ang aw, ni sawmhnih thlaruk sangkhat zakua sawmnga leh pathum a intia. Hei hi a thlan lunglen dan hi a dum fit nga, a vang fit hnih, a chhah lam inchis nga a ni a. chuan hetah hianin lungphun sang ber a awm a hei hi nava a nia kan duh tak nava lalsai lo kum sawmhnih leh pali chuan hei thih ni nili tha thum sangkhat zakua sawmthum leh paruk a engtia hei hi a lung hi a san lam hi a dung fit riat leh inchi hnih a vang fit hnih leh inchi li a chhah lam hi inchi sarih a nia chuan lungdaw hi a chhah lai berah fit thum a nia a panna lai berah inchi sawm leh pakhat. a lian a nia he lungdaw hi a lian tha khawp mai a mizoram chhungah chuanin a lian pawl leh a ropui ber pawl a niin a rinawm a he lungdaw hi mizoramah chuan a lian ber chu a ni chiah lo mai thei a ni mahse la tun huna kan hmuh theih chinah chuan a ropui ber te zinga mi a niin a rinawm a tichuanin heti laiah hianin lungdaw sir maiah hian king george pangana lungphun jubilee chawimawina sialvawk sakei sawm tih A inziak a, Ni ruk thlanga Sangkhat Zakua sawmthum leh panga ah Pa Sena lal sai lo Thawnglinah fapa in a phun a ni a. Tichuan in Lungdawh hi Lencim khua atang hian hla lo te a awm a, a duh apiang te tana tlawh thei a, tlawh man erawh a awm lo tih kha hria ula, Mizoram hmun hrang hrang atang te pawn tlawh ve theuh turin kan sawm cheu a ni e. Lenchim hall bulah hian chhur a lung an tih mai. Lunga milem leh ramsa lem bakah thil dang inker chu hmuh theihin a awm a. He chhur a lung an tih hi thing thupui lui hnar, sai bual tlang atanga Pu Lalngheta late bul tumin kum sangkhat zakua sawmkua pasarih khan mi tha hnem ngai ten zawn chhuakin phun that a ni a. Sai bual tlangah hian lakchhuah loh lungdang pawh a la awm bawk a ni. He lawng hi khimik kan chhak Saibul tlang atanga kum mi thahnem ngai tena zawn chhuah a ni a. Hemi ah hianin hei hi a lem ziak hi thiam tawk han sawi chhin ila hei hi a vei bel a nia. Hei hi a lukhum a nih i rinawm a helai mi hi hei amah a nia hetah hian. Chuan hei a thi awrh a nia heta mi hi chhawn. chhawn a nih i rinawm a ramsa lem hi chu eng eng nge kan hre chiang chiah lo a heng hi sazuk a nia hetah hian phaw a awm bawk a hetah hian selu pathum a awm bawk a hetah hian mihring lem pakhat a awm bawk a hetana fei a awm a a lem ziakah hi a then hi a tla bal nual tawh a hei hi hriat hleih theih loh a nia a lan danah hi chuan pasal tha a nih ngei a rinawm a ni. Pasalṭha ral lu khai tawh maw? Hetah hianin chhun a tawn fah avang hianin pasalṭha ral lu khai tawh a ni tih chu lang chiang hle a ni. Lenchim khaw chanchin sawia kan sawi hmaih miah loh tur chu mi zopa chak a hun lai chuan ani aia chak an awm lo ang an tih hial. Chaungsavunga to chhawng hi a ni awm e. Chaungsavung hi hualtu aṭangin Lenchimah hian a pem a, Lenchimah hian a vanglai hun a hmang zo tih theih a ni awm e. Chawngsavawng hian satel sih atanga lung ta ta tan a a ti, a lung zak zeh hawn. Lian sawi a hmun tlang a a dah chu. Kum sang khat zakua sawm sarih pariat uai meh daih khan len chim khua ten zawn hawngin tha taka vawng tha in tun thleng hian hmuh theih in a la awm tha reng a. A hria te chuan a lung hi a tla bal then tawh niin an sawi bawk a. A lung len zawng hi a lian lai berah teh kualin fitli leh inchi li, a dung, fit, thum leh inchi ruk, a vang fit khat leh inches riat laia lian a ni a, kg zahnih laia rit a ni bawk a ni. Mizo pa chakte zinga kan hriat lar ber tih ila kan sawi sual loh tur, Saiza Hall-a leh Chaungsavunga tarlam hi an inhneh tawk niin an sawi bawk a. Saiza Hall-a hian Chaungsavunga hi a ngaisang hle a ni ang, a chanchin an ziahna a hriat theih a ni. Sailo lal ropui vut tai a pawn hual tu a an awm laiin heti hian a ti a nih kha. Chaungsavunga hi in lo ti thin rim ang e, sakei sum ruk leh Chaungsavunga'n ka khua leh ka lalna min chuh lo hi ka lawm teh asin a lo ti hial a ni. Chaungsavunga damlai hmu phak, hual tu khaw mi Pu Zabula chuan heti hian a sawi a, Chaungsavunga kut tang chu zoar tui tiat tiat a ni a, a hrisel khawpa a sen suah a, a dam lo ve ngai lo tiin a sawi a ni.

He lungphek hi a lian lai berah teh kualin fit li, a dung fit hnih leh inchi saw, a vang fit khat leh inchi sa rih laia lian a ni a. Pu Zamura hian hetiang hian a sawi a, Zawngkhar ram neih kumin kan thlawh laia lungphek chu ka ailawhna atan ka duh a, ka pu hawng ta a, rit pawh ka ti hle, ka chawl a, ka pu leh mai thin a,